Bon, Dir Dammen an Dir Häre vun der Press, mir soen Iech Merci, dass Der komm sidd fir eis Pressekonferenz vun haut. Et geet eis drëm, fir e Point ze maache vun der Situatioun, déi mer opgeworf hunn am August zu den Investitiounen vun der Pensiounsreserv a Streebommenaktien. Mee dohanner ass e ganze Kontext vun der Finanzéierung vun der Ekonomie duerch Investitiounsfongen, deen an eisen Aen net manner bedenklech ass wéi déi Froe vun de Streebommen, och wann dat, wat do afleeft, ausserhalb vun deer Fro strofrechtlech nach net kann oder net ka belaangt ginn.
Dat wat konkret geschitt ass, ass datt den éischten August dëst Joer ass eng Konventioun, eng international Konventioun a Kraaft getrueden, wou zu Lëtzebuerg vill, vill. Reklamm gemeet ginn ass am Virfeld, wou et eng Sensibiliséierungscampagne ginn ass vun der Regierung, wou Ministeren ofgeliicht gi sinn, déi quasi inzenéiert gi sinn als Affer vu Streebommen, fir de Public ze sensibiliséieren op där doter Fro. Et ass e Gesetz votéiert ginn zu Lëtzebuerg, e ganz fortschrëttlecht Gesetz, wat eent vun deene fortschrëttlechsten ass an där doter Fro an Europa a weltwäit. An dat Gesetz, dat huet en net nëmme d'Produktioun ënner Verbuet gestallt oder ënner Strof gestallt, mee et huet och d'Finanzement dovunner ënner Strof gestallt. Nom Akraafttriede vun där Konventioun an no Amkraafttriede vun deem lëtzebuergesche Gesetz, wat am Juni d'lescht Joer war, huet ee misse feststellen, wann ee elo de Rapport annuel vun 2009 gekuckt huet, datt de Fonds de compensation net nëmme Aktie besiess huet u Firmen, déi Streebonne produzéieren, mee se huet der am Verlaf vum leschte Joer och nach neier kaf. Wat an eisen Ae komplett widderrechtlech ass. Et ass awer net nëmmen an eisen Ae komplett widderrechtlech, mee et ass och an den Ae vum President vum Fonds de compensation, vum Robert Kieffer, widderrechtlech, deen dat och méi oder manner sou zouginn huet. Et geet eis awer net drëm, fir eng Persoun, de Robert Kieffer an dësem Fall, ze denunzéieren, well de Robert Kieffer steet jo och als President fir e System, fir eng bestëmmte Logik, mat där mat där mat där am Fong d'Rentereserv geréiert gëtt. Mir hunn an der Vergaangenheet scho puermol drop higewisen, datt an eisen Aen eng Wirtschaftspolitik mat deem Fonds de compensation bedriwwe gëtt, deen e Budget, eng Enveloppe huet vun ongeféier 10 Milliarden, wat ongeféier esou vill ass wéi de Staatsbudget. Et gëtt eng Wirtschaftspolitik domadder bedriwwen. A mär kritiséiere ganz staark dorunner, datt et eng ganz diffus Wirtschaftspolitik ass, datt et eng Wirtschaftspolitik ass, déi net am Intérêt vun de Leit hei zu Lëtzebuerg oder am Intérêt vun de Leit vun der Groussregioun ass. Beispiller, mer hunn et an der Vergaangenheet gesot, De Lëtzebuerger Staat huet via de Fonds de compensation bäi AB InBev investéiert, déi dozou bäigedroen hunn, an enger Logik vu Gewënnmaximéierung, datt Plazen zu Lëtzebuerg ofgebaut ginn. Et ass eng wirtschaftlech Inkohärenz, wa mer op der enger Säit soen, Lëtzebuerg schwätzt sech politesch géint OGMen aus, an op der aner Säit ass awer de Fonds de compensation, dee Milliounen investéiert a Monsanto. Et ass eng komplett wirtschaftlech Inkohärenz, déi géint d'Intérêten vun de Leit geet, déi hei zu Lëtzebuerg schaffen. Signifikativ.
fir, fir och ze weisen, wéi, wéi, wéi déi Konstruktioun do eigentlech enger, enger, enger perverser Logik follegt. Mir haten an der Kommissioun vun der Santé et Sécurité sociale, hate mer am Oktober vum leschte Joer, opgrond vun eiser deemoleger Interventioun eng Diskussioun iwwert déi Placementspolitik a Präsenz vum Minister an a Präsenz vum President vum Fonds de compensation, dem Här Kieffer. An där Reunioun krute mär verséchert, e Problem vun Transparenz Bei deene Placementer géif et net ginn. Dat ass iwwerhaapt net denkbar. Et ass net denkbar, dass een, de Marc ka vläicht eng Kéier einfach, wann Der et net scho gekuckt hutt, den Ëmfank einfach vun där Lëscht do, dat sinn, wéivill? Des Milliers d'Entreprise wou mär op déi do Aart a Weis Aktien hunn, also wou mär finanziellt Kapital bäileeën, wou mär investéiere mat enger Erwaardung vun enger héijer Rendite. Wann een do Transparenz wëllt schafen, Da bräicht een e Buch vun 20.000 Säiten, well ee jo bei all Entreprise misst erklären, wat déi eigentlech produzéiert, ënne wéi enge Konditiounen dass se produzéiert, wat dat bedeit fir d'Ëmfeld, wou se produzéiert, fir d'Leit, déi do schaffen, etc. Etc. Dat ass ondenkbar, wann een déi do Politik esou mécht, déi Placementspolitik. Dann ass an der Konstruktioun ass Intransparenz ausgeschloss. Ech däerf e Beispill fir ewechhuelen, wat ech herno vläicht nach eng Kéier dann einfach nëmme brauch ze ernimmen, Nestlé steet och, de Marc huet schonn Monsanto ernimmt, Nestlé steet och op der Lëscht. Attac Däitschland huet e ganzt Buch erausginn iwwer d'Politik vum Imperium Nestlé. De Jean Ziegler huet ganz Kapitelen a sengen Ouvragë geschriwwen iwwer d'Politik vun Nestlé an der Welt an d'Konsequenze vun där Politik op Alimentatioun, op Kanner, op lokal Produktiounen an der Drëtter Welt, op Reebësch, etc. Etc. Also wann ee wëllt Transparenz hunn, da misst ee vun all deene Firmae wou mer do investéieren, misst een dann esou eng Recherche kënne maachen, ënnert wéi enge Konditiounen dass mär do eng Rendite erausklappe fir eis Reserven. Ähnleches kënnt ee soen, wat d'Transparenz ubetrëfft iwwert d'Verantwortung. Et stellt sech jo hei d'Fro vun der Verantwortung, also elo am Zesummenhang mat enger klorer Violatioun vun engem Gesetz. Ween ass verantwortlech? Et kann net sinn, dass an deem heie Fall, och wa mär weder dem Minister nach dem Här Kiefer ënnerstellen, si hätten ganz bewosst a vollem Bewosstsein déi Strebungen do mat finanziert, kann awer net sinn, dass dat Gesetz, wat do steet, wat keen däerf ignoréieren, dass dat an deem heie Fall einfach net ugewannt gëtt. Dat kann net sinn. Also et muss menger Meenung no eng Enquête stattfannen. Et muss menger Meenung no dann festgestallt ginn, wie sinn d'Responsabilitéiten an wat war Sciament a wat war net Sciament. De Problem bei der Responsabilitéit, och bei der juristescher Responsabilitéit, ass awer erëm eng Kéier déi Konstruktioun, déi Konstruktioun vun där Gestioun vun de Reserven ass en cascade. Ganz uewe steet de Minister. Da kënnt de Fonds de compensation, an deem Fonds de compensation de President, ënner dem President e klenge Grupp vu sechs Leit, deen am Fong geholl och nach net entscheet, wat prezis a wéi prezis Entreprisen dass investéiert gëtt, sondern nëmmen entscheet, u wéi eng Gestionnairen wéi en Deel vun deene Reserve weidergeleet ginn. an dass dann op deene Plazen, wou dann an eenzel Betriber investéiert gëtt, also och dat, déi Kaskadestruktur do, déi esou d'Responsabiliéit verdënnt oder verstreet, erëm eng Kéier verstreet, déi ass am Fong geholl schon vun der Fro vun der Responsabilitéit hier inakzeptabel a gëtt fir e Staatsanwalt mat Sécherheet keen einfache Problem, wéi en dann elo wou wat sciemment oder net sciemment do décidéiert huet.